Doctor Owen Roberts dw i. Dw i'n ddarlithydd mewn hanes modern ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dw i'n darlithio rhai elfennau o hanes a'r cyfryngau, a dw i hefyd yn diwtor derbyn yn yr adran. Felly, fi sy'n darllen yr holl ffurflen i UCAS, a fi sy'n ateb cwestiynau ynglŷn â y broses o wneud cais i'r brifysgol ac ati. Mae radd hanes o'r cyfryngau yn galluogi chi i gyfuno'ch diddordebau mewn hanes ac astudiaethau cyfryngau. Mae e'n cael ei ddysgu ar y cyd rhwng yr Adran Hanes a Hanes Cymru ac hefyd yr Adran Theatr, Ffilm a Theledu yn Aberystwyth. Mae'r ddwy adran yn cydweithredu tipyn efo'i gilydd. Mae gynnon ni Ganolfan Hanes o'r Cyfryngau yma yn Aberystwyth sydd wedi cael grant sylweddol iawn yn ddiweddar i astudio propaganda ar ffrynt gartre yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae'r radd, felly, yn galluogi chi i gymryd rhai o'ch cyrsiau yma yn yr adran Hanes Hanes Cymru, rhai yn yr adran Theatr Ffilm a Theledu, um, ond mae e wedi strwythuro fel gradd sengl. Felly mae gennych chi'r hawl i wneud trethawd hir yn y trydydd flwyddyn, mae gennych chi'r mynediad i'r cyrsiau um, arbenigol sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr uh, gradd sengl gyda ni. Felly mae e'n cyfuno'r gorau o ddau fyd, y gorau o'r byd hanes um, neu gradd, gradd sengl, a hefyd mae'n galluogi chi astudio mewn dwy adran a cyfuno'ch diddordebau chi. Y brif beth sy'n ni'n gweud fydden, fydden atynnu myfyrwyr i'r cwrs yma yw y ffordd dyn ni'n dysgu. Dyn ni'n dysgu lot mewn grwpiau bychan. Mi fyddwch chi'n astudio gydag arbenigwyr go iawn yn y maes. Mae yna bobl sydd yma sydd yn arbenigo mewn hanes o'r cyfryngau. Mae gennym ni arbenigrwydd o'r enw Doctor Sian Nicholas sydd wedi sgwennu llyfrau am hanes y bbc ac ati. Mae gennym ni arbenigwraig yn, um, mae gennym ni arbenigwyr yn yr uh, adran Theatr Ffilm a Theledu sydd wedi sgwennu am hanes y cyfryngau, hanes rhaglenni dogfen, hefyd yn ei rhedeg cyrsiau ynglyn â sut y mae hanes yn cael ei cyflwyno i gynulleidfa boblogau. Dwi'n rhedeg cwrs ar hanes ar y teledu sy'n sy pontio'r ddwy ddisgyblaeth. Dyn ni hefyd yn dysgu lot mewn grwpiau bach, Dyn ni'n dysgu lot mewn seminarau o ddeg i ddeuddeg, dyn ni hefyd yn cynnig tiwtorialau un i un, yn enwedig erbyn blwyddyn dau a thri fyddwch chi'n gwario lot o, lot o'ch amser yn y grwpiau bach yma. A hefyd, wrth gwrs, mae gennym ni'r adnoddau gwych sydd yn y Llyfrgell Genedlaethol. Mae gennych chi yn y Llyfrgell Genedlaethol erbyn hyn uh, archif HTV sy'n newydd gyrraedd na, Felly mae'n adnodd gwych. Yym, hefyd mae gennych chi'r Archif Sgrin a Sain Genedlaethol sydd yn storio record o ffilm, teledu, radio a deunydd yn ymwneud efo'r cyfryngau yng Nghymru a thu hwnt. Mae'r holl raglenni sydd yn cael eu dangos ar Esbydrec, er enghraifft, yn cael eu storio yn yr archif yna. Mae cyfleon i chi weithio gyda'r archif yna yn Aberystwyth. A byddwch chi'n astudio nifer o wahanol fathau o fodiwle yn yr adran hanes hanes Cymru ac yn yr, yr adran theatr ffilm a theledu. Yn yr adran theatr ffilm a theledu mae gennych chi rai modiwle uh, eitha galwedigaethol i natur. Chwa, byddwch chi'n gwneud chydig o ffilmio ag ati. Yn yr adran hanes hanes Cymru mae gennym ni ystod eang o fodiwle ar hanes Prydain, Ewrop, America, ac hefyd rhai modiwlau sydd yn canolbwyntio ar y cyfryngau, fel y modiwl I ar hanes a'r teledu, a hefyd modiwlau ar rhyfel a phropaganda ag ati. Mae'r dewis o fodiwlau yn eitha' hyblyg. Yn enwedig erbyn blwyddyn dau a thri, gallwch chi ddewis a dethol o blith y gwahanol fodiwlau a rhoi gradd at ei gilydd sydd yn gweddu'ch diddordebau chi. Mae gennych chi hefyd y cyfle yn eich trydydd flwyddyn i wneud traethawd hir, ar bwnc falle sy'n pontio hanes a'r cyfryngau, lle ydych chi'n defnyddio ffynonellau cyfryngol i sgwennu ynglŷn â hanes, um, hanes agwedd o hanes sy'n sydd o ddiddordeb i chi. Yr graddau dyn ni'n gofyn am ydy fel arfer 300 i 320 o bwyntiau, pwyntiau UCAS. Mae hynny'n cynnwys Lefel A, ond mae e hefyd yn gallu cynnwys elfennau eraill, chimod, dych chi'n cyf- gallu cyfri'r Fagloriaeth Gymreig tuag at y pwyntiau neu dych chi hefyd yn gallu cyfri pethau fel prosiect estynedig, yy, lefelau AS dych chi ddim wedi cymryd maen i Lefel A ag ati. Felly mae, mae yna hyblygrwydd hefyd, a mae yna ffyrdd o, o gael cynnig is, er enghraifft, os dych chi'n neud yn dda yn yr cynllun a- ysgoloriaeth Prifysgol Aberystwyth, dych chi'n gallu cael cynnig is gynnon ni. A mae hefyd yn werth nodi fod y radd hon yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg. Chwa, mae yna dipyn o, o gredydau gallwch chi wneud trwy gyfrwng y Gymraeg yn y cwrs yma, gallwch chi wneud y gradd bron i gyd trwy Gymraeg os hoffech chi, er bod yna hyblygrwydd i chi wneud rhai modiwlau yn Saesneg os hoffech chi. Ond oherwydd hynny, mae'n mae, dych chi'n gallu, um, mae'n gymwys ar gyfer yr yr Brif Ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Nawr mae'r Mae'r cwrs yma yn rhoi sgiliau chi o byddech chi'n gael o'r radd hanes, sef y gallu i, i drin a thrafod tystiolaeth, i ddadle achos ag ati. Mae hefyd yn rhoi sgiliau mwy galwedigaethol i chi o'r ochr ffilm a theledu. Felly mae'n baratoad da iawn i fynd mewn i'r cyfryngau, gwybod, y, y diwydiant cyfryngau yng Nghymru, neu, neu nifer o, o fathau eraill o swyddi, chwa, ymchwil polisi, um, newyddiaduraeth, os boed hynny newyddiaduraeth brint neu newyddiaduraeth ar-lein neu fe bynnag. Felly mae yna nifer o'n graddedigion ni wedi mynd mlaen i, i, i gyrfaon yn y maes yna. Mae yna un person sydd wedi sy wneud y radd yma nawr yn gweithio i, i gwmni cynhyrchu ac yn ymchwilydd ar raglenni hanes ar y teledu. Felly mae yna, mae yna nifer o opsiynau gradd gallwch chi fynd mlaen i wneud. Os ydych chi'n dod i Aberystwyth ar ddiwrnod agored neu diwrnod ymweld, gewch chi weld y cyfle, cyfleusterau sydd gennon ni yn yr adran hanes a hefyd yn yr adran theatr ffilm a theledu. Ac o ran yr ochr cynhyrchu yn yr adran theatr ffilm a theledu, mae yna adeilad newydd, mae yna offer Gallwch chi weld yr holl offer a'r stiwdios ac ati sydd gennym nhw yn yr adran Theatr Ffilm a Theleri. Mae yna, mae yna ganolfan i radio'r bbc yna er enghraifft, felly gewch chi, gewch chi olwg o gwmpas y stiwdio a wedyn gewch chi weld y cyfleusterau sydd ar gael i chi. Mae myfyrwyr fel arfer yn hoffi'r hyblygrwydd efo'r cwrs yma, maen nhw'n hoffi cyfuno'u diddordebau yn, yn yr hanesyddol a hefyd yn y cyfryngau, a hefyd maen nhw'n gwerthfawrogi'r cyfle i wneud trethau'r hir yn eu trydydd flwyddyn. So, mae e'n gyfle i bobl i, i fynd ar ôl i diddordebau, i, i gael cyfarwyddyd gan un o'r arbenigwyr yn y maes, i, i edrych ar ffynonellau cynradd, i wir fynd mewn i bwnc mewn dyfnder, ac i, ac i wneud chydig o waith hanesyddol ei hunain.